Dateschutz-Grondverordnung, DSGV oder RGPD, d'CO2-Emissiounsnorme fir Autoen, d'Reegele fir Handychargeren, wat hunn all dës Gesetzer gemeinsam? Si kommen aus Bréissel, mee gëllen och hei zu Lëtzebuerg. An haut entdecke mer, wéi europäesch Decisiounen bis an Är Kichen, Är Garage an Är Computer kommen. Wëllkomm bei Parliament Decoded, ech sinn de Sven Clement, Piraten-Deputéierten an der Chamber. An haut kucke mer, wéi EU-Gesetzer entstinn, an d'Lëtzebuerger Recht integréiert ginn, an e Prozess, an deem d'Chamber eng zentral Roll spillt. Éischtens, de Wee vu Bréissel op Lëtzebuerg. Et fänkt un, datt d'EU-Kommissioun eppes proposéiert. Alles fänkt nämlech mat engem Virschlag vun der EU-Kommissioun oder vum Conseil un. Dëst kann eng Direktiv, eng Veruerdnung oder eng Entscheedung sinn. Zweetens, d'EU-Parlament an de Rot decidéieren. De Virschlag geet duerch e komplexen EU-Gesetzgebungsprozess tëscht dem Europäesche Parlament an dem Rot vun der EU. Dono gëtt e publizéiert. Wann d'Gesetz nämlech gestëmmt ass, gëtt et am Europäesche Journal officiel publizéiert. An da fänkt d'Transpositiounsfrist un. Ab elo hu mir normalerweis zwee Joer Zäit fir d'EU-Direktiv an d'Lëtzebuerger Recht ëmzesetzen. Bei Reglementer gëlle se par conter direkt. A wou kënnt d'Chamber hei an d'Spill? Engersäits kontrolléiere mir d'Regierungsaarbecht. Als Deputéierten iwwerpréifen ech, wéi d'Regierung EU-Direktiven ëmsetzt oder wéi se sech am Conseil positionéiert. Dacks sinn et jo just technesch Upassungen an heiansdo awer och fundamental Ännerungen un eise Gesetzer. E konkret Beispill, Den RGPD huet eis gezwongen, zanter 2018 all eis Dateschutz-Gesetzer ze iwwerschaffen. An als Member an der Chamber hunn ech un der Ëmsetzung zu Lëtzebuerg direkt matgeschafft. Et ginn iwwerens dräi Aarte vun EU-Gesetzer, éischtens Verordnungen, Règlements, direkt applicabel an all EU-Länner an et brauch keng oder wéineg Ëmsetzung, gëllt also automatesch, zum Beispill, Den RGPD, Règlement. Zweetens ginn d'Direktiven. Si definéieren d'Ziler, mee jidder Memberstaat kann an engem Kader definéieren, wéi si et selwer wëllen ëmsetzen, zum Beispill d'Energieeffizienzdirektiv. An drëttens ginn et Entscheedungen. Déi betreffen normalerweis nëmme spezifesch Länner oder Organisatiounen. Als Member vun der Sous-Kommissioun fir europäesch Affäre kréien ech Informatiounen iwwer nei EU-Virschléi, éier se finaliséiert sinn. Esou kënne mer fréizäiteg aktiv ginn. Zum Beispill an deem mer eng giel Kaart weisen a soen, do muss enker dru geschafft ginn. Wa mir nämlech mengen, datt d'EU iwwert hir Kompetenzen eraus geet, kann een déi giel oder esouguer eng rout Kaart weisen. Do dernieft organiséiere mer reegelméisseg Reuniounen, wou d'Regierung eis iwwert hir EU-Positiounen informéiert, mee och Reuniounen zwëschent. den EU-Parlamenter an dem Europaparlament. E Beispill erëm aus der Aarbecht bei der Copyright-Veruerdnung. Bei der Reform vum Copyright war ech aktiv dobäi, d'Positioun vu Lëtzebuerg zu dësem wichtege Gesetz ze definéieren. Als Tech-Spezialist konnt ech konkreten Input ginn, wou eventuell Problemer géifen opkommen. Och beim Digital Services Act, dat reegelt, wéi grouss Tech-Plattforme fonctionnéieren. Als Piratendeputéierte war et mir hei wichteg, datt d'Biergerrechter geschützt bleiwen. Mee natierlech ginn et Erausfuerderunge bei der Ëmsetzung. Éischtens hu mer en Zäitdrock, zweetens, well zwee Joer sinn dacks knapp fir komplex Gesetzer, zweetens ginn et Interpretatiounen, EU-Direktive si ganz heefeg ganz onklar formuléiert an da ginn et natierlech Konflikter mat nationalen Traditiounen. Wat fir Däitschland passt, passt net onbedéngt op Lëtzebuerg. A Lëtzebuerg huet eng méi kleng Verwaltung. wat d'Ëmsetzung heiansdo nach méi schwéier mécht. Méi gutt Beispiller sinn den RGPD, am Internet schützt een är perséinlech Daten, am Supermarché hëllefen EU-Reegelen, fir Liewensmëttelsécherheet ze suergen, am Auto suergen d'CO2-Emissiounsnormen dofir, datt mer méi spuersam fueren, an Standard-Chargeuren duerch eng EU-Verordnung suergen dofir, datt mer all eis Geräter mat engem Chargeur kënnen lueden. Wéi kënnt der also matmaachen? Kontaktéiert ären Deputéierten, mir kënnen är Positioune weiderleeden a vertrieden. Zweetens. Maacht bei EU-Consultatiounen mat. D'EU mécht dacks ëffentlech Consultatiounen. Drëttens natierlech Petitiounen, och op europäeschem Niveau. Do heeschen se iwwerens European Citizens Initiative. EU-Recht ass net abstrakt, et beaflosst Äert alldeeglech Liewen. Als nationaalt Parlament musse mir sécherstellen, datt dës Gesetzer da richteg ëmgesat ginn an d'Lëtzebuerger Interessen berücksichtegen. Dat ass eng Verantwortung, déi ech ganz eescht huelen. well et ëm Är Rechter a Pflichten als EU-Bierger geet. An der nächster Episod kucke mer an déi grouss Debatten an der Chamber. Abonnéiert dofir eise Kanal a sot eis, Wéi eng EU-Gesetzer hutt Dir am meeschten am Alldag bemierkt? Fannt Dir, datt d'EU ze vill oder ze wéineg reegelt? Loosst mech et wëssen.